אין די היינטיגע שמועס גייען מיר אונז רעדן פון א קאנסעפט וואס ווערט אנגערופן א בלעק סוואן איווענט. א בלעק סוואן איווענט מיינט בעיסיקלי א פלאש אין די מארקעט, די מארקעט גיבט א קראך און ס'איז און דו האסט דיך גארנישט גערישט אויף דעם, און ס'איז א זאך וואס וואס ס'געשענט זייער זייער זעלטן באט מען דארף זיך פריפעירן אויב דאס קען ווען דאס געשענט ווייל ס'איז שוין געשען עטליכע מאל אין די היסטערי און ס'קען געשען נאכאמאל, און דו דארפסט וויסן וואס דאס איז און וויאזוי דו קענסט דיך פראטעקטן פון דעם. איך דערמאן דיך אויכעט אז טאמער דו ווילסט אונז זאמער אדרעסן עני פון דיינע קוועשאנס, פליז שיק אריין א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. אקעי. רוב אינוועסטערס וואס זענ. מ'הערט אזויפיל, אינוועסט די עס ענד פי פייוו הונדערט, לייג אוועק אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, לייג אוועק יעדע חודש, לייג אוועק אן א קאנסיסטענט בעיסעס, פאר חתונה מאכן, פאר רעטייערמענט, וכדומה, און רוב מענטשן טראכטן נאר פון ריטורנס, איך הער כסדר פון מענטשן, אין עוורידזש קען מען מאכן לאמיר זאגן צען פראצענט אויב דו אינוועסט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, און ס'קען זיין זיי זענען גערעכט באמת אז אין די היסטערי איז דאס געווען די עוורידזש ווען דו האסט צוריקגעקוקט אין אסאך יארן אויפאמאל, אבער זייער ווייניג מענטשן נעמען די צייט צו טראכטן וויאזוי גייט ער דילן אויב ס'גייט זיין עפעס א זאך וואס ס'גייט גיין קעגן אים? איך וויל ענק מסביר זיין א זאך, די מיינדסעט וואס ס'פעלט אויס צו מצליח זיין אין די ביזנעס וועלט, און צו מצליח זיין באמת אין יעדע זאך אין לעבן, דארף מען האבן א מיינדסעט פון פאזיטיוו טינקינג, מ'דארף האבן א מיינדסעט פון יא ס'גייט זיין גוט, יא איך קען, יא ס'גייט קומען הצלחה, מ'דארף האבן א פאזיטיוו מיינדסעט, מ'דארף האבן א שטארקע בטחון, אקעי, בטחון אינעם אייבערשטן און בטחון אויך אז איך איך ווייס וואס איך האב צו טון און איך גיי טון וואס איך דארף טון בדרך הטבע צו מצליח זיין, די פראבלעם איז אויב דו גייסט אריינגיין אין דיין ביזנעס מיט א מיינדסעט פון סערווייוועל, אזוי ווי איך ווייס נישט איך גיי קענען קאווערן, איך ווייס נישט צו ס'גייט קומען קאסטומערס, איך ווייס נישט צו מענטשן גייען עגריען מיט מיך צו קויפן וואס איך פארקויף, דעמאלטס על פי רוב גייסטו נישט מצליח זיין, די פראבלעם איז אז ווען ס'קומט אין די מארקעט, ווען ס'קומט צו די פיינענשעל מארקעטס, טאמער דו גייסט אריין מיט די זעלבע מיינדסעט ווי דו גייסט אריין אין ביזנעס, פון יא ס'וועט זיין גוט, איך וועל מצליח זיין און איך וועל, אלעס גייט פארן גוט, דעמאלטס ביסטו אין זייער א גרויסע דעינדזשער, ווייל ווען די מארקעט קראכט, אויף א גרויסע פארנעם רעד איך רעד איך יעצט, איך רעד נישט יעצט ווען ס'גייט צוריק א טראפ, איך רעד יעצט ווען די מארקעט ממש קראכט, הירט דיס פיפל, ס'טוט זיי וויי, אויף א פלוצלינגדיגע וועג, די צייט וואס דו האסט דיך די ווייניגסטע גערישט אויף דעם, און די גרעסטע דעמעדזש קומט אין א צייט וואס רוב אירע האבן זיך צו דעם נישט גערישט, סאו לאמיר פון דעם איבערשמועסן, דאס ווערט אנגערופן אין די סטאק מארקעט לענגווידזש א בלעק סוואן איווענט, וואס מיינט א בלעק סוואן איווענט? א בלעק סוואן איווענט האט אפאר קערעקטעריסטיקס צו עס, נאמבער וואן ס'איז זייער רעיר, ס'איז זייער זעלטן אז ס'געשענט אזא זאך, ווען ס'געשענט געשענט איז זייער עקסטרים, אויף א שטארקע וועג, נישט קיין קליינע פול בעק וואס דו זעסט פון צייט צו צייט, ס'איז זייער שטארק אנעקספעקטעד, האסט עס נישט ערווארטעט, און ס'איז זייער עמאשענעלי אווערוועלמינג, ס'איז א זאך וואס ס'געשענט, ס'קען נעמען א טאל אויף א מענטש'ס עמאשענס, די גאנצע עולם דרייט זיך ארום מיט די נאז אראפ, ס'איז א זאך וואס אה, ס'וועט שוין, קוק אן, ס'איז דערנאך, ס'וועט דויערן יארן לאנג, און ס'איז, פאר מיך וועט זיך עס שוין נישט אויסארבעטן, כ'האב מיך אנגעשטרענגט מיין גאנצע לעבן אוועקצולייגן געלט און קוק וואס ס'איז געשען מיט עס, און ס'געשענט אויך זייער זייער שנעל. ס'איז נישט קיין נארמאלע קארעקשאן מיט די וואס דו ביסט צוגעוואוינט. כ'וועל דיך געבן משלים, למשל פון קאוויד, טו טאוזענט און אייט פיינענשעל קרייסיס, טו טאוזענט און וואן, דאס זענען די מעידזשער זאכן וואס יעדער איינער ווייסט וואס האט אנגעהאלטן פאר א שטיקל צייט, נאר מען דא א קליין אסאך מיני קרעשעס וואס איז געווען, די עיקר זאך וואס די זעסט פון די פלעצער איז פון די צייטן ס'איז פלוצלינגדיגע קרעשעס, און ס'איז נישט דא קיין ליקווידיטי אין די מארקעט, דאס מיינט ס'איז נישט דא ווער ס'קויפט, קיינער איז נישט אינטערעסירט צו קויפן, ס'קען זיין אינטערעסט רעיט שאקס, אז אינטערעסט זאל זיין סאדענלי זייער זייער ביליג אינטערעסט אדער אזעלכע מיני זאכן, און בקיצור די פוינט איז אז יעדער איינער צוזאמען פארקויפט, די גאנצע עולם צוזאמען פארקויפט, און ס'איז א צייט וואס ס'צוברעכט נישט עכט דיין פארטפאליאו דעמאלטס, ווייל דעמאלטס קענסטו זען די שוואכקייטן וואס איז שוין געליגן פון פארדעם אין דיין פארטפאליאו. ווייל רוב פארטפאליאוס פון די סטאק מארקעט, פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט אדער אדער אין די סטאק מארקעט, איז געבויעט פאר נארמאלע מארקעטס, א עוורידזש וואס איז נארמאל אין די היסטערי דא די עוורידזש, א קאם קאנדישן, א רואיגע קאנדישן, די פראבלעם איז אז די פארטפאליאס זענען נישט אנגעגרייט צו קענען דיעלן מיט די בלעק סוואן העדזשעס, אפילו אויב אין די היסטערי האט זיך עס עווענטשעלי צוריקגעכאפט, וואס דאס קען מיינען אז דו וועסט דארפן דורכגיין אפאר יאר ביז דיין פארטפאליאו זאל זיך צוריק כאפן צו קענען ווייטער זיין ווי ס'איז געווען פארדעם און אנהייבן צו פראדוסן ווייטער א ריטורן. און אפילו אויב דו גייסט זיין גרייט פאר דעם, רוב אינוועסטערס, וואס איך האב מיך עס איבערצייגט בשעת די פאריגע בלעק סוואן העדזשעס, סיי אין די דאט קאם באבל פון די טו טאוזענד און טו טאוזענד און וואן, סיי טו טאוזענד אייט טו טאוזענד ניין און סיי ביי קאוויד, רוב אינוועסטערס כאפן נישט, זיי האבן קיינמאל נישט מיטגעהאלטן און זיי כאפן נישט די עמאשענעל פרעשור וואס איז דא אין אזא צייט פון אזא דראודאון, זיי אנדערעסטימעיטן עס, זיי ריעלייזן נישט וואס דאס מיינט אויף זיי, וויאזוי דאס גייט זיך אנרופן אויף זיי, וויאזוי דאס גייט זיך אנרופן אויף זייער פארטפאליאו ביז ס'איז צו שפעט. און כ'וועל דיר זאגן די אמת, די עמאושענעל דעמעדזש קען נאך זיין ערגער ווי די פיינענשעל דעמעדזש, מען פארקויפט דעמאלטס אין א פעניק, יא איך גיי מיך האלטן שטארק, ווייל דו טראכסט עס יעצט מיט די מיינדסעט און מיט די עמאשענעל מיינדסעט וואס דו האסט יעצט, די עמאשענעל מיינדסעט וואס דו גייסט דעמאלטס האבן גייט זיין אנדערש, און ס'קען גורם זיין צו פארקויפן אין א פעניק, ממש מ'איז פארלוירן, איך כאפ נאך וואס איך קען צו ראטעווען וואס איך קען, מ'פריזט אט אדער מ'פריזט און מ'טוט גארנישט, וואס דעמאלטס קען אויך זיין א פראבלעם, אדער מען לאזט א נעמט מען נעמט האסט געמאכט א לאנג טערם פלען בשעת דו האסט געמאכט דיין פארטפאליע האסטו געמאכט א לאנג טערם פלען און דו מאכסט טשעינדזשעס צו דיין לאנג טערם פלען אין די ווארסט פאסיבל טיים אין די ערגסטע צייט וואס עס קען זיין מאכסטו דעמאלטס טשעינדזשעס און דו פאנגסט אן צו פארלירן דיין גאנצע קאנפידענץ פון די אינוועסטן בכלל איך קען מענטשן בשעת זיי זענען געווען פינף און צוואנציג דרייסיג יאר האבן זיי געהאט א געוויסע מיינדסעט זענען געווארן פערציג יאר האבן זיי א דיפרענט מיינדסעט פופציג יאר א אנדערע, זיבעציג יאר נאך אנדערש, סאו דו ווייסט נישט יעצט וואס דיין מיינדסעט גייט זיין דעמאלטס, און אפילו אויב דו מאכסט דיך יעצט אפ זייער שטארק אז דו גייסט זיין שטארק אין עס, קענסטו נישט וויסן וויאזוי דו גייסט ריעקטן ווען אזא זאך גייט געשעהן נאכאמאל, און געדענק כ'האב געזאגט ווען, כ'האב נישט געזאגט אויב, ווייל מאוסט פראבעבלי גייט עס געשעהן נאכאמאל, יו דזשאסט דאונט קנאו ווען. סאו דיין גאול דארף נישט זיין נאר צו פראטעקטן דיין געלט, די וועט אויך צו פראטעקטן דיין דיסיזשען מעיקינג, וויאזוי די גייסט מאכן די דיסיזשענס בשעת ס'גייט קומען צו אזא צייט. וואס ביי די וועי, אויב דו ביסט אינטערעסירט צו הערן מער אינפארמעישן אויף וויאזוי צו פראטעקטן א פארטפאליאו אין א בלעק סוואן איווענט, אדער וויאזוי מער משלים וואס א בלעק סוואן איווענט איז, כ'גיי מאכן מערצ'עם א פרי וועבינאר אויף דעם, פליז שיק א טעקסט מעסעדזש צו אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו מיט די ווארט וועבינאר און מיין אפיס וועט דיך שיקן א לינק וויאזוי די קענסט דיך רעדזשיסטערן צו די פרי וועבינאר. סאו די דארפסט פארשטיין זיך צו פראטעקטן אין אזא צייט מיינט נישט צו זאגן אז די דארפסט פרעדיקטן אז סגייט קומען ווייל די לעצטע צען יאר שוין איך ריקארד דעס אין טו טאוזענט און טווענטי סיקס די לעצטע צען יאר האלטן שוין מענטשן אין איין זאגן סגייט קומען א בלעק סוואן איווענט הגם סגעשען אפאר מאל קורצע בלעק סוואן איווענטס אין די צייט, וואלט מען געהאלטן אז ס'גייט קומען פאר א יאר צוויי, ס'גייט ממש קראכן די מארקעט, די מארקעט איז שוין לשיטתם פון רוב אנעליסטס אווערוועליוד פאר זייער א לאנגע צייט, סאו דו קענסט עס נישט פרעדיקטן, אויב דו וואלסט עס פרעדיקטעט פאר די לעצטע צען יאר און דו וואלסט אריינגעגאנגען אין דעם מיט אזא מיינדסעט וואלסטו געמיסט די גראוט פון די לעצטע צען יאר אין די מארקעט, סאו דו קענסט נישט פרעדיקטן ווען דאס גייט געשען, און דו קענסט נישט זאגן אייביג אה איך גיי אייביג זיין שארט אין די מארקעט, אדער איך גיי קיינמאל נישט אינוועסטן אין די מארקעט ביז ס'גייט קומען, ווייל דאס מיינט אז דו פרעדיקטס וואס ס'גייט געשען און דו גייסט סטראקטשערן די ריסק און דו גייסט מיסן אויף די אלע יארן אויך, סאו דו קענסט נישט גיין מיט די מיינדסעט אויך נישט, דו גארפסט גיין מיט א מיינדסעט פון איך ווייס נישט ווען ס'גייט געשען, איך ווייס נישט צו ס'גייט געשען שנעל צו שפעט, און איך בין טאטעלי פיין אויב כ'האב געמיינט ס'גייט געשען שנעלער ס'איז געשען שפעטער, כ'בין אויך טאטעלי פיין אויב ס'איז בכלל נישט געשען. און העפענס טו בי, איינס פון די וועגן וויאזוי צו פראטעקטן אזא זאך איז דורך די אפשענס מארקעט. די אפשענס מארקעט איז א פלאץ וואו דו קענסט פראטעקטן דיין פארטפאליאו אויב ס'קומט א בלעק סוואן, וואס דאס גייט מען אויך מער צומשל ארומרעדן אין די פרי וועבינאר. און אויב דו טוסט עס אינקארעקטלי, אינקריעסטו דיין ריסק, אבער אויב דו טוסט עס קארעקטלי, קען דיך עס העלפן אז דיין פארטפאליאו זאל זיין פריפעירד פאר א בלעק סוואן איווענט. און ביי די וועי, א גרויס חלק וואס אונז פאוקעסן מיר אין די אפשענס אינקאם קורס, וואס אונז האמיר יעצט א אפשענס אינקאם קורס אויף אידיש, היימישע אידיש, וואס דאס קענסט דיך אויסלערנען וויאזוי צו מאכן אינקאם דורך די אפשענס מארקעט, אבער דארטן גיי איך נישט אריין נאר וויאזוי צו מאכן אינקאם אין די אפשענס מארקעט, מען גייט אריין וויאזוי צו פראטעקטן די פארטפאליאו אויך אין קעיס פון א בלעק סוואן, וואס זענען די דיפרענט אפשענס אין מעגליכקייטן צו פראטעקטן דיין פארטפאליאו אז נישט נאר דו זאלסט קענען מאכן געלט, ווייל מאכן געלט אין די מארקעט איז גרינג, קליק קליק קליק דו מאכסט געלט, טאמער דו ווייסט ווי צו קליקן, אבער די פראבלעם איז ווען זאכן גייען אנדערש ווי דו האסט געמיינט, מענטשן קומען צו מיר, ווייסט אין די לעצטע יארן זייט כ'האב געהערט פון דיר און פון א אנדערעם און וואטעווער וועגן אוועקלייגן די עס ענד פי פייוו הונדערט, ווייסט וויפיל כ'האב פארדינט דארט? איז נישט קיין ביג דיעל דאס, ס'איז נישט, ס'קומט זיך מיר נישט קיין שקויעך פאר דעם, איך טריי נישט אנצונעמען די שקויעכ'ס פון די מענטשן, ווייסט פארוואס? ווייל איך וויל אויך נישט ער זאל מיך בלעימען, ווען זאכן גייען נישט גיין גוט. איין טאג גייט זאכן אויך מסתם נישט גיין גוט אויך, איך ווייס נישט ווען, באט מאוסט פראבעבלי אויב היסטערי גייט זיך ריפיטן, כ'וויל איך נישט זאלסט מיך בלעימען, קום מיר נישט יעצט זאגן קיין שקויעך אויך נישט, פארשטיי וואס דו טוסט, און פארשטיי פארוואס די מארקעט איז ארויף, פארשטיי פארוואס דיין אקאונט איז ארויף, און פארשטיי אויך וויאזוי דו פראטעקסט דיך אין קעיס פון א בלעק סוואן איווענט אויב עפעס גייט חס ושלום נישט גיין גוט, סאו די קאנסעפט זענען פאנדאמענטל וואס אונז רעדן מיר אין די קורס פון די אפשענס אינקאם קורס, און די וועבינאר גייט אויך עקספלעינען וויאזוי מענטשן קענען אריינגיין טיפער אין די אפשענס אינקאם קורס אויב דאס איז א גאול וואס דו האסט, סיי צו דזשענערעיטן אינקאם און סיי דיך צו פראטעקטן אין קעיס פון א בלעק סוואן. מסתם ווער ס ווער כ'האב שוין גערעדט פון עס כמה פעמים ווער ס'ווייסט אז איך האב א בעקראונד אין אינשורענס, כ'האב א אינשורענס ביזנעס, כ'בין געווען אין די לייף אינשורענס ביזנעס פאר אסאך יארן, און. און מען פלעגט מאכן א דזשאוק דעמאלטס אין די אינשורענס ביזנעס פלעגן עידזשענטס צווישן זיך רעדן אז ווייסט די בעסטע זאך וואלט ווען געווען אויב איך קען פארקויפן לייף אינשורענס אין די אינטענסיוו קעיר יוניט פון די האספיטאל וואלט ארום געגאנגען דארטן פארקויפן לייף אינשורענס און ווער וואלט נישט געוואלט קויפן אינשורענס א מענטש ליגט נעבעך קראנקערהייט אין בעט ער ווייסט נישט מה ילד יום ער ווייסט נישט ווי לאנג ער גייט צו ער גייט סורווייוון דאס צו נישט ווער רעדט נאך אז אפילו א מענטש איז קריטיקלי איל אז בדרך הטבע גייט ער עס נישט קענען מאכן און מען קומט צו אים מיט אפליקעישן קויף לייף אינשורענס, א מענטש וואלט געקויפט דעמאלטס וויפיל די אינשורענס קאמפעני וואלט ווען געגעבן אזויפיל אינשורענס וואלט ער געקויפט, דאס איז די פראבלעם איז אז די אינשורענס קאמפעני גייט דיך נישט געבן קיין אינשורענס ווען די דארפסט אינשורענס, די אינשורענס קאמפעני גייט דיך נאר געבן אינשורענס ווען די דארפסט נישט קיין אינשורענס, ווען ביסט געזונט און שטארק. בדרך הטבע זעסטו נישט קיין שום סיבה פארוואס דו זאלסט דארפן אינשורענס, סאו דאס איז די צייט וואס דו קענסט קויפן אינשורענס, די זעלבע זאך א דרייווער וואס האט א היסטערי פון מאכן איין עקסידענט נאכן צווייטן חס ושלום, איז זייער שווער פאר אים צו קויפן קאר אינשורענס, קאר אינשורענס קען מען קויפן ווען דו ביסט א סעיף דרייווער, פערישוטס קענסטו נישט זאגן איך גיי קויפן בשעת מען רופט אויס אין די פליגער חס ושלום אז מען דארף האבן א פערישוט מען דארף ארויסטאנצן, דעמאלטס איז צו שפעט, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אז דו האסט מיטגעברענגט א פערישוט העסטו דעמאלטס האבן, און אזוי איז מיט פייער אינשורענס און אזוי מיט יעדע זאך, מען קען נישט קויפן קיין אינשורענס נאכדעם וואס די איווענט איז געשען, נאכדעם וואס דו דארפסט עס שוין האבן, די זעלבע עקזעקט זאך איז מיט א בלעק סוואן איווענט, דו קענסט נישט קומען זאגן אויב ס'וועט געשען וועל איך טון, ווייל דאס געשעט אזוי שנעל, דו ווייסט נישט וועלכע וועלט דו ביסט, דו ווייסט נישט וויאזוי צו וואס צו טון, ס'פליעט, דעמאלטס פליעט מארקעטס, און מארקעטס טוט אגרעסיוו אגרעסיוו אגרעסיוו סעלינג, אגרעסיוו אגרעסיוו דראפס אין די מארקעט, און דעמאלטס האסטו נישט קיין צייט צו גיין מאכן א אפוינטמענט מיט א פראפעשענעל זאל דיר זאגן וואס צו טון, האסט נישט קיין צייט צו גיין זיצן מיט איש שבדעת דעמאלטס און גיין זאגן און גיין דעמאלטס טראכטן וואס איך האב צו טון, דאס איז א זאך וואס דו דארפסט זיין אינסטענט, דו דארפסט מאכן זיכער אז דו ביסט פריפעירד פאר עס בשעת דו דארפסט עס נישט, און דעמאלטס קענסטו בעזר השם האבן די פייער ספינערס אז ווען ס'איז געשען זאלסטו האבן געווען פריפעירד פאר דעם, סאו נאכאמאל איך אורדזש דיך אז אויב דו האסט א פארטפאליאו, לייגסט אוועק געלט פאר חתונה מאכן, פאר ריטייערן, פאר וואטעווער ס'איז, אין א סטאק פארטפאליאו, עס ענד פי פֿינף הונדערט אדער אינדיווידזשועל סטאקס, מאך זיכער קום צו די פרי וועבינאר וואס אונז גיימער מאכן איבער בלעק סוואן איווענטס, וויאזוי ס'ארבעט, וואס דאס איז, און אויך געבן געוויסע איידיעס וויאזוי דו קענסט עס פראטעקטן, פארשטייט זיך אין די קורס גייען מיר יעצט אריין סאך סאך טיפער אין דעם, סיי וויאזוי צו דזשענערעיטן אינקאם און סיי וויאזוי זיך צו פראטעקטן פון א בלעק סוואן, באט עט ליעסט די וועבינאר איז א פרי וועבינאר, קום דארטן אריבער און שיק א דורך שיק א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו מיט די ווארט וועבינאר